L-ewwel ħadd tar-Randan. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 4, versi minn wieħed sa 13. F'dak iż-żmien, Ġesù, mimli bl-Ispirtu Santu, raġa lura mill-Ġordan fejn kien tgħammed, U l-Ispirtu ħadu fid-deżert. Hemm, għal erbgħin jum, Ġesù kien imġarrab mix-xitan. Matul dawk il-jiem ma kiel xejn, u mbagħad, meta għaddew dawk il-jiem, ħadu l-ġuħ. U x-xitan qallu, Jekk int Ibn Alla, Għid li din il-ġebla issir ħobż. Wieġbu Ġesu, hemm miktub li l-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix. Imbagħad ix-xitan ħadu fil-oli u rieħ is-saltniet tad-dinja kollha f'daqqa. Qallu x-xitan, natik is-seta fuq dawn kollha bil-glorja tagħhom ukoll Għax hija ingħatat lili, u jiena nagħtiha lil min irrid. Jekk tinxteħet quddiemi tagħtini qima, kollha tiegħek tkun. Ġesù wieġbu u qallu, Hemm miktub, Lill-Mulej Alla tiegħek tagħti qima u lilu biss taqdi. Imbagħad, ix-xitan ħadu Ġerusalemm, qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju u qallu, Jekk inti Bin Alla, inxteħet minn hawn għal isfel, għax hemm miktub li l-anġli tiegħu jordnalhom biex jieħdu ħsiebek sewwa, u li, fuq idejhom jerfgħuk, ħalli ma taħbatx riġlek ma' xi ġebla. Wieġeb Ġesù u qallu, Jingħad, Iġġarrabx lill-Mulej Alla tiegħek. Imbagħad ix-xitan, meta temm dan it-tiġrib kollu, telaq minn ħdejh sa ma wasal il-waqt. Il-kelma tal-Mulej, tifħir lilek Kristu. Inti lest tgħaddi minn żmien ta' prova? Ġesu, kellu jgħaddi minn żmien ta' prova u tiġrib fil-bidu tal-ministeru pubbliku tiegħu. Il-kelma tempt bl-Ingliż normalment tfisser li tiġi imħajjar twettaq dnub. Il-kelma fl-Iskrittura hawn tfisser prova fis-sens ta' meta wieħed jiġi ppruvat u ppurifikat biex joħroġ jekk hux ippreparat għall-ħidma li hu msejjaħ iwettaq jew le. Aħna ngħaddu il-piloti minn titjira bi prova biex naraw jekk humiex imħejjija sew biex itajru ajruplan. Bl-istess mod, Alla jgħaddi l-qaddejja tiegħu mill-prova biex jara jekk humiex lesti jew le li jiġu użati minnu għall-ġid tal-oħrajn. Alla ġarrab lil Abram biex hu jagħti prova tal-fidi tiegħu. Ġesù ma kienx l-eċċezzjoni għal dan it-tip ta' provi. Satana jibqa' jagħmel ħiltu kollha biex iħajjarna nagħżlu r-rieda tagħna fuq dik ta' Alla. Jekk ma jkunx jista' jħajjarna biex inwettqu dnub, anki dak gravi, huwa mbagħad jipprova jwassalna biex nagħżlu dawk l-għażliet li eventwalment iwassluna biex nitbiegħdu minn dak li Alla jrid minna. Ġesù kien imġarrab bħalna u rebaħ fuq it-tiġrib mhux bil-qawwa umana tiegħu, imma bil-grazzja u l-qawwa li tah Missieru. Kellu jħalli r-rieda tiegħu biex iwettaq dik ta' Alla l-Missier. Hu rnexxielu għax ried jogħġob lil Missieru u fdah li kien se jagħtih il-qawwa biex jirbaħ fuq l-ostakli li jitfaċċaw fi triqtu. Il-Mulej jagħti lilna wkoll l-Ispirtu s-Santu biex ikun il-qawwa u l-gwida tagħna u dak li jikkunslana fit-tiġrib u l-prova. Meta aħna, b'ruħ safja, nirċievu lil Ġesù fit-Tqarbin Imqaddes, huwa Alla nnifsu li jsostnina u jqawwina bil-preżenza divina tiegħu. Mistednin ukoll biex nirrikorru għand Ommna Marija, li bħala Omm Tiddefendina, tħarisna u tqawwina bit-talb tagħha biex aħna nibqgħu imħarsa u ma naqgħux għat-tentazzjonijiet tax-Xitan. Alla dejjem lest biex jagħtina dak li għandna bżonn biex ngħixu fit-triq tiegħu tal-imħabba u tas-sewwa. U inti, tfittex il-għajnuniet li jixtieq jagħtik il-Mulej biex tkun tista' tgħix fi triqatu bil-qawwa u l-għajnuna meħtieġa. Mulej, kemtek hi ħajja, tagħti l-ħajja u tnissel il-ferħ vera. Għenni ngħix bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek O Marija, Omm qawwija, itlob miegħi biex inħalli ruħi tiggwadanja mill-benefiċċji tas-sagramenti li l-Knisja toffrili. Agħmel ukoll li jiena nafda fik u nirrikorri għandek bit-talba tant għal qalbek tar-Rużarju.